Shwmae, croeso i'r cyflwyniad ar gyfer y cwrs Tug a Ech yn y Chweched Dosbarth yma yn Bryn Tawe. Uh, Mr Dave Fletcher yw enw fi, pennaeth yr adran, a gobeithio yn y cyflwyniad yma byddai'n gallu uh, esbonio i chi uh, beth yw cynnwys y cwrs a pam ddylech chi astudio Tug a Ech yn y Chweched Dosbarth yn Bryn Tawe. Felly, dyma bach o wybodaeth am y cwrs a'r adran. Uh, Mae'r cwrs yma yn cant y cant uh, yn cael ddysgu ym Bryn Tawe. Uh, er, wrth gwrs, yn y chwech y dosbarth i'n partneriaeth gyda Gwyr, uh, mae'r cwrs tag y ell yn cael ddysgu i gyd ym Bryn Tawe. Nid oedd unrhyw teithio uh, ar gyfer uh, y cwrs lawr i Gwyr. Uh, ni yn cael nifer grif iawn yn cymryd y cwrs yma ym Bryn Tawe. Uh, eleni, er enghraifft, yn blwyddyn 12, mae dros 20 o ddisgyblion uh, wedi dewis y pwnc, a mae'n pwnc poblogaeth iawn uh, o fewn yr ysgol. Mae'r gwersi yn cynyddu o'r tygau, lle byddwch chi'n cael 5 neu 6 gwers fel arfer y bythefnos. Uh, yn y chwech y dosbarth, mae'r cwrs yn mynd lan i 5 gwers dwbl y bythefnos, felly byddwch chi'n cael 10 gwers uh, tygau ar eich amserlen chi wedi gwasgaru uh, dros y bythefnos. Um, gwersi dwbl fel arfer yw'r gwersi yn y chweched dosbarth. Ni yn, wrth gwrs, pwnc ddigidol yn TGEll, ac felly mae'n cwrs ddi-bapur wedi ddysgu trwy Microsoft Teams. Uh, byddech chi defnyddio lot o Teams yn siŵr yn sefyll uh, pynciau tygau. Uh, Mae'r cwrs TGEll yn eich chweched yn cael ei redeg yn gyfan gwbl trwy Teams, uh, felly bydd aseiniadau'n cael ei osod uh, yn rheolaidd uh, yn Teams. Bydd ni hefyd yn ei defnydd o'r um, meddalwedd OneNote hefyd, i cwblhau tasgau, mae popeth yn ddigidol, um, felly wrth gwrs byddai ar gael i chi gyd o adre wrth ddysgu o bell hefyd, uh, fe oedd popeth ar gael i chi trwy hwb uh, trwy Microsoft Teams. Uh, ni fydd angen prynu unrhyw beth arbenigol ar gyfer y cwrs, uh, bydd yr ysgol yn gallu darparu i chi uh, unrhyw beth sydd ar gael, a fel arfer y meddalwedd trwy hwb byddwn ni'n defnyddio, felly y popeth yn rar ac yn ddim ac ar gael i chi. O ran canlyniadau'r pwnc, fel fi'n dweud, mae pwnc yn poblogaidd iawn, a ni wedi bod yn llwyddiannus iawn dros uh, flynyddoedd diwethaf gyda'r pwnc o ran graddau. Ych chi'n gweld fyna mae 100 y 100 uh, wedi llwyddo y graddau A sydd yn ei ec uh, yn y ddwy flynedd diwethaf, a hefyd ni'n uh, dda iawn gyda'r nifer sy'n cael A sydd yn ei A hefyd, 89 y 100 yn 2019 a 100 y 100 uh, yn 2012 llynedd. Siwr, un o'r cwestiynau fwyaf pwysig yw pam sut yw'r cwrs yma uh, yn Bryn Tawe. Uh, felly mae'r cwrs yma yn cwrs uh, gyda'r OCA, fel bwrdd ar ôl i, a mae'n cwrs level 3 uh, mewn diploma rhag arweiniol, Introductory Diploma in IT. Felly gyda'r cwrs yma, nid oes unrhyw arliadau, mae'r holl cwrs yn cael ei wneud um, fel gwaith cwrs. Felly, felly bydd hwn yn siwtio rhai disgyblion sydd felly um, ddim felly yn perfformio mor dda yn arliadau, neu sydd yn felly um, cwrdd becso fach yn arliadau, a pethau fel yna dan pwysau. Mae'r cwrs yma'n hollol 100 y 100 gwaith cwrs uh, sy'n cael ei wneud yn y dosbarth. Felly, um, felly bydd hwn yn apelio at uh, sawl un ohonoch chi um, sydd yn felly pryderu bach am arliadau. So dim arliadau ysgrifenedig, popeth yn gwaith cwrs. Nawr mae'r cwrs yma, fel fi'n dweud, yn yr ysgol yn poblogaidd iawn, a wrth gwrs ar draws uh, y Deyrnas Unedig, mae'n un o'r cyrsiau fwy o poblogaidd uh, o ran 16 plus uh, ysgyblion yn symud ymlaen ar ôl blwyddyn 10, mae'n poblogaidd iawn uh, y fath o cwrs yma ar draws y gwlad. Nawr, er mae'r cwrs yma yn lefel, cwrs lefel 3 ac yn diploma rhag arweiniol, um, os ydych chi'n bwriadu symud ymlaen ar ôl y cwrs i mynd i prifysgol, mae'r pwyntiau UCAS uh, a'r un peth â unrhyw cwrs lefel A. Felly bydd chi dal yn ennill pwyntiau UCAS uh, i gynorthwyo eich cais prifysgol trwy'r cwrs yma, a er enghraifft bydd A seren yn hanes yr union yr un peth a cyrraedd y gradd, uh, gradd uchaf um, yn y pwnc yma. Felly mae pwyntiau UCAS yn union yr un peth gyda'r cwrs yma unrhyw pwnc arall. Wrth gwrs, mae fe'n pwnc digidol. Ch'mo' ma' ma' ma' digidol sgilie tegell yn h- hanfodol bwysig nawr a pha bynnag ar y fath i mynd mewn i naill ai i parhau yy i prifysgol neu i gwaith neu prentisiaeth ch'mo' ma' ma' ma' ma' pobol moyn y sgilie yy tegell a digidol a felly ma'r cwrs yma'n cyfle i i atgyfnerthu 'na a i ddatblygu sgiliau ymhellach na'r cwrs i'r tygau, um, gyda sgiliau ymarferol i helpu chi gyda ceisiadau prosiesiad swyddi, neu pa bynnag arfer chi moyn mynd, dwi'n credu mae'n bwysig iawn bod chi'n cael uh, cymod uh, digidol ar eich, ar eich, ar eich CV. Fe fi'n dweud chwech darn o gwaith cwrs yw'r pwnc, so dros y ddwy fynedd byddwch chi'n cyflawni chwech darn o gwaith cwrs. Yn y cwrs tygau, wrth gwrs oedd e'n dau, uh, dau ran o gwaith cwrs. Mae nawr wrth gwrs wrth ni symud ymlaen i chwech i'r dosbarth, mae lot fwy o gwaith cwrs i cyflawni, uh, felly mae chwech i ar y gwaith cwrs. Na'r amlwg, felly byddwch chi'n meddwl, o, gwaith cwrs, lot yn hawdd, wrth gwrs, dim arliadau, ond na, mae, mae gyda'r gwaith cwrs, mae lot o gwaith gyson goffa cael ei wneud, wrth gwrs. Um, on, mae lot o gwaith pob gwers uh, yn cyflawni tasgau ar tasgau a sicrhau byddwch chi'n bwrw eich dyddiadau cau i cario ar ben y gwaith, cos mae chwe dan y gwaith cwrs yn lot o gwaith, a felly mae'n bwysig iawn bod chi'n cario ar ben y gwaith yma uh, yn gyson dros gydol y ddwy flynedd. O ran y gwaith cwrs, mae'n chwe uned fel fi wedi sonio'n barod. Uh, mae dau yn hanfodol, felly mae rhaid cwblhau uned un a uned dau, cyfathrebu o fewn busnes a systemau gwybodaeth. A wedyn mae'r pedwar uned arall wedyn uh, yn debyg iawn i beth ni'n neud y pethau fel tygau, fel taenlenni, cronfa data, uh, datblygu graffeg a rwythau cymdeithasol. So mae rhain wedyn yn cael ymlaen wrth gwrs o'r tygau yn lot fwy ddofn mewn i'r pynciau yma a'r sgiliau yma. Mae'r cwrs yn mynd yn dda gyda uh, pwnc busnes. Mae lot o'r uh, unedau yn wneud a sut mae busnesau'n defnyddio TGL a helpu datblygu busnesau trwy TGL. Felly, cymod, os chi'n ystyried wneud uh, busnes, felly mae hwn yn pwnc dda i cyd-fynd gyda'r pwnc yna. Uh, so, yn edrych ar pethau fel taenlenni, uh, Excel, um, felly byddwch chi'n cael senario busnes ac gofod creu system Excel ar gyfer y busnes yna. Debyg iawn i cronfa data eto, byddwch chi'n cael rhywbeth o busnes uh, i ddatblygu system cronfa data i'r busnes yna. Graffeg digidol fac o hwyl, cael cyfle i ddatblygu sgiliau Photoshop a graffeg chi, a eto sut mae graffeg yn cael ei ddefnyddio yn y byd, uh, byd gwaith, a hefyd uned ar frwydriaethau cymdeithasol sy'n edrych ar eto sut mae pobl a busnesau uh, yn ddefnyddio wrth y cymdeithasol uh, i, i gwella ei hun neu ei busnesau nhw. Nawr, gyda'r cwrs yma yn cwrs level 3, mae'r asesu yn uh, fach yn gwahanol falle i beth chi'n gyfarwydd gyda. Fe fi'n dweud chi'n cael chwe llun ar y gwaith dros o ddwy fynedd, ar gyfer pob uned byddwch chi'n derbyn uh, un o tair gradd. Naill ai dy, distinction, sy'n werth 90 pwynt, M, sef merit, sy'n 80 pwynt, neu P, sef pass, sy'n 70 pwynt. Dros y chwe huned, bydd y pwyntiau yma yn cael eu uh, talu i fyny fel cyfanswm, a wedyn wrth y cyfanswm yna byddwch chi'n derbyn gradd terfynol. Felly, os chi'n edrych ar y tabl ar y gwirionedd fan hyn, os byddwch chi'n derbyn 520 pwynt neu fwy, dros y chwech uned, sy'n cyfateb i, er enghraifft, pedwar gradd dy a dau gradd M, byddech chi'n beddi lan y cwrs gyda gradd lefel 3 o dy seren, sef cyfateb i A seren gyda UCAS. Os chi rhwng 480 a 510, byddech chi'n derbyn gradd dy sef y cyfateb i gradd A gyda UCAS, rhwng peryl 150 a peryl 170, gradd M sy'n cyfateb i gradd Ec, a rhwng peryl 120 a peryl 140 byddwch yn cael gradd P sef Pas a sy'n cyfateb i gradd EE. Felly nid oes graddau B na D ar gael yn y cwrs yma, byddwch chi'n derbyn un o'r pedwar gradd yma ar gyfer lefel 3 sy'n cyfateb wedyn i'r graddau uh, UCAS a'r pwyntiau UCAS. O ran asesu'r gwaith dros y ddwy flynedd, um, mae'r gwaith yn cael ei ddanfod yn bant i asesu yn y llanol gyda'r uh, asesodd yr OCA, a bydd dau cyfle pob blwyddyn i'r gwaith cael ei asesu. Fel arfer, mae'r gwaith yn cael ei asesu ym mis Chwefror ac hefyd yr haf, Uh, felly, os mae'r gwaith yn cael ei roi mewn yn chwefror, a mae angen felly addasu un y ddau peth, mae croesywyd ni ail uh, roi'r gwaith mewn yn yr haf ar gyfer derbyn eich gradd. Felly mae dau cyfle gyda chi fyna, os oes angen, i mewnbyddu'r gwaith pob blwyddyn i sicrhau y safon gore phosib.